Ah, kia hatia, kia ora tatou katoa. Ah, kia ora mai te ruma. Ah, kia ora, ah, tēnei te mihi atu ki kō, ki kō. Ā, nō reira, tika ana kia tuku ngā whakamōhimiti ki tō tātou Matua nui o te rangi, nō reira, kia karakia tātou. Ki te ingoa o te Matua, te Tamaiti, me te Wairua Tapu. Āmene. E te Ariki, e te Atua, ka hā rawa, ko koe te Ihi, te Wehi, te Tapu, ko koe te Mātāpuna o ngā mea tapu katoa. Āmene. Nei rā mātou e pononga, e noho mai nei tāu araoro ki tā te rā hio ki a koe i runga i te ingoa o tau Tama, o Hēhu Karaiti. Ko tēnei te mihi aroha ki a koe, he whakamōhimiti, he whakawhētai ki a koe, mauna kere te katoa, kua homai koe ki a mātou. Āmene. Āmene. Nō reira tuatahi rā, ā, ka tukuna atu te reo mihi ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, e titiro mai ana, ā, ki ērā o ngā whare wānanga taiāwhio i Aotearoa nei, ā, ahakoa kāore mātou ki, i te kite atu i a koutou katoa, kei te mōhio mārika kei konā koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi nui, e rere arorangi, e rere arorangi ki tēnā, ki tēnā o koutou. ā, me te, me te tuku whāriki ki a koutou katoa i runga i te aroha, te rangimārie me te waikanaetanga, ā, mō te kaupapa nei. Ā, nō reira ka huri au ki te kaupapa, kei te mihi atu au ki te kaupapa nāna anō tātou i whakarauika, i, i karapinepine mai nei i tēnei, i tēnei rangi, ā, me te takapau wharanui kua hora nei kei mua i a tātou katoa. Ā, nō reira ko tēnei te, te mihi ki a koe, e Kara, e taku tuakana, e taku pou o te reo o Ngāpuhi, A ngā mihi nui ki a koe e Kew, e Quentin, a kua tae mai nei ki te whāki atu ki te whakatakoto kōrero, ki te whakatakotohia ngā rare a kei roto i tō kete a mā tātou anō e kai. A kia mōhio mai koutou ko tēnei o ngā kaikōrero i ahu mai i Ngāpuhi, i, i Kaikohe, ki tērā o ngā, o ngā hapū o reira ko Ngāti Uionioni, a ka tae, ka tae rawa atu mai ki Tāmikimakauru nei i te tau 1996. Hei kanohi, hei kaikōrero mō tērā o ngā hōtaka o My Time. Ka tahi, ka hūnuku mai ia ki a My FM, ki Ruia Mai, hei kai hei kai whakapāho kei roto i ngā reo irirangi, ā, ka tahi, ā, tana nukunuku, tana nekeneke haere ki wīwī, ki wāwā, ā, kua riro i a ia ngā tūranga mahi katoa kei roto katoa i ēnei mahi o te whakapāho, tae atu rā ki. Shortland Street, ki tērā o ngā, o ngā kiriata o Crickled Earth, nō reira, ā, kua ea i a ia, ā, ērā o ngā wawata. Hōino, ā mohoa noa nei ko tētahi o ngā mea e kaingākautia ana e ia, ā, ko tō tātou reo, ka mehameha me tōnā reo o Ngāpuhi. Nō reira, kei te mihi atu ki a koe e Kara, i runga, i runga noa i te mōhio o tō mahi kei roto i Te Taura Whiri, kei roto ki tēnā, ki tēnā o ngā rōpū e whakahaere tika ana, Ora pai ana a to tatou reo a rangatira no reira nga mihi nui ki a koe, kai a koe te tiripou i tenei wa. Wai tuatahi ake rā ka mākūkū i tenei hautoko korokoro. Tēnā koe, Bounce! Ka hoki ngā mahara, kāore pea te hunga mātakitaki mai mō Heana ki tō tāua hakapapa i tūtaki tuatahi hei tāua ki a tāua i roto i a tāua mahi. i ngā tau kua taha atu. Ko roa kē ka kite hau i a koe, hari atu ana ki tō rō tō kanohi, a me ngā mihi i taina mai nei a koe ki runga ki hau i tēnei hāora, nō reira, tēnā koe. Uh, John, tātou katoa nei nā hako, ko tātou nā he tātou te hanga ni, uh, kei te pai. Pai ake ki au, kia pēnei tātou, e rōpū iti noa iho nei. Pai ake te wairua, ki au nei, he haka whitiwhiti kōrero noa iho i waenganui a tātou. Ā, ko taku haere mai hoki i tēnei rā, John, ā, e tauhou ake ana au ki, ki te, tēnei mea te whare wānanga. Ā, ka kīia mai hoki ki a au, he kauhau te kaupapa. Oru au mua ana, me pēhea kē te kauhau? Ko te kaupapa pai kē ki au, he whakawhitiwhiti kōrero, he whakawhitiwhiti kōrero. Nō reira, ngā tokorua e noho mai rā i, i waho rā, e homa, hau mai ki roto ki ngā kōrero nei. Hau mai ki roto ki ngā kōrero nei. Uh, kia atu. Ko timata? Ne? Ko timata, ka wai. Tēnā pēr he pātai kia koutou, hei āwhine a hau, e ki ai te kotahi haora. He hakarite ai he kore o tanga mahu kia koutou i tēnei rā. Te imera tuatai, tai mai ki au, e... Ah, i rua pēr marama ki muri, e mea ana i kona, e rua kai kore, ko tai haora ki tēnā, ko tai haora ki tēnā. Hoi, nō te rāwiki, ka tae mai te imēra tuarua, ko te rua haora katoa nei, kia haunai ana. Hoi, mā taku pai au. E hora au mua ana me pēhē ki ai te, te rua haora, i a au te kōrero. Engari mehemea e pātai, wā koutou, tēnā pea mā konā ake ka roa ata i te kōrero, ka tutuki te kaupapa. Ā, te kaupapa i whiriwhiri ai ahau hei mau mai māku ki a koutou i tēnei hui, he mea, he titiro i te reo Māori i runga i te pouaka Hakata. Ko ahau hoki e kī ana, ā, he maha ngā hē o te reo, e kīia nei he hapa. Erangi ki a au nei ko te hē nui kē, ka hakarongo au ki ngā kōrero a wētahi mō te, ngā hapa o te reo i runga i te pouaka Hakata. He titiro whāiti kē anō hoki. Ki tēnā hapa takitahi, ki tēnā hapa takitahi, ki tēnā hapa takitahi. Pēnei ana ngā kōrero, ā, i hē te kōrero a mea i te pō o te ture. I hē te kōrero a mea i te pō o te wenatē. Nā, pērā ake ana te, te tātari i ngā hapa o te reo. Tahu hakaaro, e mahi tika anō tērā kia mahia, kia āhei kia tino tika rawa ai te reo Māori i runga i te pouaka hakaata. Erangi a. Mōku nei e taraike ana, e taraike ana ki te kake, ki te takiwa, i roto i tōku hinengaro, ka titiruhia ai ki te takoto whānui o te reo, i runga i te pouaka hakata. Nā, ko tāku e kite nei, ko te reo nei anga pēnei anō me te kupenga nei. E tika ana ko wētahi o ngā Ngā ponapona o te kupenga nei ko pākarukaru. Ki au nei ko aua hapa takitahi e kōrero nei ahau. Iraia ko, ki au nei ko te mate nui kia kite ana ahau, ko tēnei puare, tēnei pakaru, piki pakaru kei waenganui pū anō i te kupenga nei. Nō ki au nei, kei konā ake te mate ā, mō te reo nei ā taihoa. Nā ko taua puare nei e kōrero nei ahau kei waenganui pū i te kupenga nei, ko te ngaro o te reo e kīia nei e wētahi he reo kaiparaoa, o te reo e kīia nei e wētahi he reo kaipaepa, i tōku kāinga ake, he reo koni ahi, ā, kia hau ake, kia kiu ake, nāku noa ake anō, tāku ake ingoa i hanga, mō tēnei tū reo, te reo taungaoko. E ngaro ana. Kua tapu rawa te reo hei ko tāku, ko teitei rawa te reo. Nā wai te he, hei ko tāku nā ngā whare wānanga nē. Ko te take, ko ngā kaihautu i ngā kaupapa hakoorei to tātu reo i te hia tekau tau kua pahure nei, i ahuke mai rātu i ngā whare wānanga nei. He reo tēnei ki tako hakaaro, e tika ana ano, e rita ana ano mo te whare wānanga, engari hei whāngai i te iwi whānui, kia au nei,

Te Ataahua. E Rangi, ko taku hakamātautau i taua hunga, ka taea rānei e rātou te kōrero mai ki ahau i roto i tēnei reo e kī mai nei rātou e mōhio ana rātou ki taua reo? Ka taea rānei rātou te kī mai ki ahau i roto i te reo Māori I've got an itchy arse. Nā kua kangakanga rāua ahau e te rangatira e John. Engari, ki au nei, tētahi pai o te kanga, mā te kanga ka titi ai ki te hinengaro. I've got an itchy ass. Me pēhea te kōrero Māori i tērā kōrero? Ina mea mai tētahi tangata ki au e moe ana ki te kōrero i tētahi reo, kāore e oti i a ia tērā tū kōrero, ā kāti, e teka noa au anei. Hai ko tāku. Ko te reo taunga ako. e kōrero i Kolonia, e ngaoko ana taku tau. Nā, i pao rātou ki te tai kaumātua nō Tūhoe. Whakauke ahau e, e, e, e, e tino moe ana ki ngā kaumātua te reiwa. Peheke rānei ka tūtake au ki te kaumātua nei. Kore ana mao mo te ahi rere. Nane tene korero ki a au. Tene mea te piki i te rakau. Kore ke timata ki te kauru. Ka timata ke ki te putake. Nga korero Maori katoa e ane na, horapa no ki te motu. He whakamahuki, he aha no, he aha no, he aha no. E pai ana ano, mehemea e mohe ano ki tera tangata ki te korero Maori mai ki a au, e ngaoko ana tana tau. Na ko kore rauru. Ko te mea ke, te hunga o tātou e noho tahi ki o tātou kaumātua, ka huri pērā tō rātou reo. He wā anō ka pērā, tēnā pea mō te tū i te marae ki te whai kōrero, koe te rako te reo. Erangi, ko tō rātou ao katoa, tata ana te katoa o ā rātou kōrero, he kōrero mahi whare noa iho anō. He reo kawe kē i ngā mahi māori noa iho, e mahea ana e rātou i tēnā rā, i tēnā rā, i tēnā rā. Te uku i te tau. Kei hea tērā reo? Te hunga e whai nei te reo i roto i te whare wānanga, ahatia anō i te hunga e ako ana i te reo i roto i ngā kura kaupapa. Hei tāku, ko te reo o runga nei, kua mau i a rātou. Engari ko te reo taungaoko, e, e hapa ana, e hapa ana rātou, e hapa ana rātou. Mō te kawe i ngā kōrero mō roto i te whare, ka maharau ki ōku ake kaumātua, taua reo teitei nei, He iti noa iho ngā kōrero pērā. Tata ana te katoa o ā rātou nei kōrero e tatuki ana ki te whenua. Nā, ki au nei, koe au i hari ai i taku tononga ki a Tamau ki te kōrero ki a koutou i tēnei rā i runga i taku mōhio, ko koutou te hunga whai tohu i tēnei wā ā Taiawa kua puta atu ki te ao whānui, tēnā pea, ko koutou kē aua pokoko e haka haere i tō tātou reo ā-tau kei te hekemoe. Hē anō kia rongo mai koutou i tēnei hakaaro i mā atu i te tino mārōtanga rawatanga o ā koutou hakaaro i runga i tētahi atu huarahi. Hei tautoko i waku kōrero, kei te pai, kei te pai tātou? Kāore koutou riri ana kia? Bai. Uh, e maha ngā tāngata e mōhea ana ki hau, kia kiu pouaka whakata. Mōhea ana ki tako reo, kora kau kei mōhea ana i pēhea kei maua i au te reo nei. Ea, kia nei, ki roto i te haka māramatanga, i pēhea kei mau ai te reo nei i a hau, e tahi kōrero tautoko i tāku e totohe atu nei. Tōku kāinga, e rua tamariki a ōku mātua, māoko takoto here. Ka mutu, tō mātua kāinga, hora kau kei he reo Māori. Te kau mā tahi i pū anō aku tau, he Pākehā kē taku māhita kura. Nā wai Māori rānei te Pākehā nei Atawhai, John? He ata whaikea hoki ki a Ngāpuhi, ara i te whāngai. Nei. Nā wai Pākehā rānei tēnei Pākehā i, i atawhai? Te take, e kōrero Māori ana, e aha Māori ana, e aha Māori ana, e aha Māori ana. I rua tāima i te wiki, ka akona mātou ana ahonga ki te kōrero Māori. Ngā tamariki katoa nei, Wana akonga, kei te takiwa o te toru tekau tamariki. E toru noa o nga Maori. Nga i taua wa raka kaore hakaaro na te mea he tamariki, kaore hakaaro ana. Ka hoki nga mahara, ka miharo au, peheke rane nga hakaaro o nga matou o era atu tamariki, e akona nei wa ratou tamariki ki te korero Maori, he mea hau ke hoki te reo Maori ki te iwi whanui i aua wa. Noho ana au te kainga i te po, ka patoto mai te kua. Ka tona tau taku papa ki te tiki. Kei te puarangi o te kua tu mai ana to hoa. Te koloka e Pākehā nei. Na, e mohe ana tatou, tena mea te mahi te kura, kahore e peka noa mai ana ki to kainga ki te maioha ki a koe. He tino take ano te take. Korekore he raruraru. Taha tonu au kia tiko tonu atu taku tarau. Ka hui rāua ko taku pāpā. Pēnei ana au, ka tona tau taku pāpā ki Hereta. Kāore, ka tukuna kau taku pāpā kia noho atu i taha ki Tatākene, whakarongo ai ki a rāua kōrero. Nō muri mai, ka rapurapu au he aha kē pērā ia. Ka haka pai ahau, e mahi tēnei nā taku pāpā, Tēnā pea, kua whakapae kei ia he raruraru. Hiahia kia āta rongo mārika au i ngā kōrero katoa o te raruraru nei kia tino kaha rawa atu ai taku mataku, āe nō. Pērā hoki taku pāpā, kore aroha ake au, mēnā nāu anō tō mate rapu, kāore aroha ake au. Ka mea atu te Pākehā nei ki taku pāpā, E hoa, te poi nei, ki te anau, kei a ia te taha o te, te wairua o te taha Māori. Pēhā ana ki a koe, pēhā anō hoki ki a koe, ka haere au ki ngā hui Māori nei māku e mau haere taku taha. Hei ako mā nei tana tā Māori. Pēnei anau, kāhore rawa taku pāpā ko Taha Kai. Hoi, piki ohau, mea te mea, he hākai taku pāpā. Ka mea taku pāpā ki a ia, Nati, mehemea take o te poi nei, ki wena mea kōrero mai nā koe, mauria ki a koe. Ka haere au ki te haikura. Ko taku kaumātua i tiaki ahau i te, i te haikura ko Bill Hōhepa. Ko Rongo, ko Mouaka tō tātou kia patu Hōhepa. Rongonui nei. A Uncle Bill, e rua tahau tau kē tana kaumātua atu i a Patu. He pēpi noa iho a Patu. A Uncle Bill, i taua wā raka, tika ke ana, kua rītaia kē, kua okioki kē ia tana mahi. Rā ngē nā runga i tana ngākau nui ki tana mahi ropiropi tamariki, kia ē pai kia mutu tana mahi. Taku wiki tuatahi pū anō ki te kura, hai kura nei, ka raruraru au he wahine te take. E noho noa ana au i te tai wā hakatā, i te wā hakatā iti nei i te ata. Ka haere mai te māpu nei, Māori katoa ngā poi nei. Tō rātou kaihautū ka mea mai ki a au, tō rātou kaihautū, he poi Māori nei anō, ko tana hakapae, ko te wahine a tōna hoa, pūmau rawa, e hakaataata mai ana ki a. I roto i te reo Pākehā, mo, pena ora koutou, koutou e moe ana ki te hakaataata, he perv tērā. Ki te reo o Ngāpuhi, he perv. Pēnā ha ka ataata wāhine ana koe, ā, e, e perv ana koe. Tahi au ka tukituki e ia. Tauhou ana au ki tēnei mea ki te tukituki tangata. Tāngi pai au. Ka rongo te kaumātua o te kura nei, a Bill. Tēnei kaumātua, kanohi mai, Reo mai, tikanga mai, nō te ao kōhatu, tūturu marika. Ka karangatia e Hui, ka huihui katoangia e ia ngā tamariki, nanakia nei, ko ngā nanakia anō ēnei o te kura. Tahi rātou ka patua e ia ki tana reo pake! Tēnei kaumātua hoki, i te wā o te rangimārie, rakau ki a tangata, hūmārie atu i a ia i taokoto. Erangi kia rikarika kau anō, Mataku pai, te pake o tana reo. Mea tonu ia ki a rātou, Huka ake koutou e moha ana, te poe i tukituki ana i a koutou, he whanaunga pātata anō tēnei nō wētahi o koutou. Te mea, te mea, te mea. I muri mai ka hui mau. Kua rongu hoki ia ko te kaupapa e ako ana i taua wā rā, ko te reo Rātini. Ka pēnei te kōrero a Te Kaumātua Māori nei ki a au, E aha koe i aro ai te reo o tētahi iwi kē noa atu? tē huri mai koe ki tau ake. Ka piri tonu māua, i ngā tau katoa e au i te haikura, i ngā rā haka tā katoa kei kōkia au i a ia noho ana i te pō o te Paraiana taku pāpau i mau ki rēra. Ka moea te pō, rā horoi atu, rā tapuna. Ko tā māua mahi, kōrero Māori. Up, down, sideways. Na, ko taku korero mo te reo taungao nei, Mā ranau tetahi ra, he ahi, ka pateri au te hoiho, he hoiho ki hoki te sauce ki a matou. He hoiho hoki ano te hoiho ki wetahi atu. Pai ke, pai ke mea me korero wairanu ahau. Ka pateri au te wairanu ki runga i te kakahu o te tepuru. Tenei mai he ake te ingoa i tenei ra mo tenei hanga. te uhi mo te tēpu. He aha nei? He uhi ana, he aha nei? Au, ani pē, he aha kera nei te, te ingoa? O tēnei rā, ki ōku kaumātua, he kākau ke, kākau tēpu. Ne? Ko te rau e te rakau o tō rātou reo, he reo māma, he reo mārama, ngā wari. He kākau tēpu, i runga i te tai tātou, e pōhau au. E mea mai ana, e totohea mai ana ki a au, tēnā mea te kākau ngutu ake mō te tangata, o kei te pai, he tangata anō, he akoranga anō, he tangata anō, he akoranga anō. Engari me pēhēhē ai taku kōrero i te mea, ko aku tini kaumātua kau tōna ingoa, he kākau tēpu kē te kōrero. Ka pātere e ahau te wairua i ranu nei, i runga i te kākau tēpu. Tae taku a Te Whango Bill, ko koneki atu ana tau i te whitu tekau i tēnei wā. 12, tae 13 noa iho aku tau te rima. Te ia ka, ka tono i ahau, pēnei tana tono. Quentin, haere koe ki te tiki waihopu, hei tango mai i te paru i runga i te kākahu tēpu. Nā, ko ngā reo teitei katoa o te reo Māori i a ia katoa, nō te ao kōhatu kē hoki. Engari ko te reo tapu, e, e, e hakahēngia nei e hau. Rakau kē tērā reo i hau mai ki tō māua whare. Anō, he reo Māori noa iho, reo kaiparawa, kai poipo. Mehemea ko te hunga kōrero Māori i tēnei rā, mehemea ko rātou kē kōrero nei tērā kōrero, te heake noa atu here. Engari, pēhea atu te marama o te kōrero atu, te ngāwari o te kōrero nei. Haere koe te tiki wai hoki, hei tango mai te paru rungu i te kākahu tēnei. Nā. Ka hore mu tāna ki rere. Uh, Ka mutu au ki te haikura, ka kotiti au e wahine no take. Ka reo au i a ia ki tāwahi, e rima tau rawa ahau e ngaro ana ki reira, e āta pōrangi ano nōku. Hoki rawa mai i te wā kainga ni, kua hau mai no taku hiahia ki taku reo Māori. Ka tuitui atu au ki, i, i taua taima ni, E rua tau noa taku karani pāpoi ora tonu ana, me tae toku ki tana tuhine. E toru rā tu ora tonu ana e tau o Aaron. Ka tūtū ai taku reta, ki te mea kaumātua o rātou. Anei taku take, he haka pūmau i taku reo, ngā puhine. Nā, he aha tā koutou āwhina mai? Ki a roa ka puta te haka hoki. He reta anō nāna, pai ana, haere ake koe i te kainga nei, ka huingia tō take. Ko Mutukeau ki Tukura i te noho, ko Hokimaru ki Taoani. Ka huinga e taku whānau. Ka hakatau rātou. Tērā te taha i kuikui o tātou, kei Ōhāeāwai anō hana. Tana pāpā nō Tainui, nō ngā Pēne. Ko Te Māpi Pēne tōna pāmu. Ko tana māmā, te taitaha o tana māmā nō te kāinga rā. I moe mai ia, engari ko tana ingoa tikake ko Karewa ki Kareoem Pene. Ka moe nei e tana tāne Ngāpuhi, ka huri tana ingoa, ko Rewa Marsh. Rewa Moihi. E whanaunga ana ki taku whānau, nā runga i ētahi o ngā moemoenga. Ka tona a tau ki te kuia kōwhetewhetene. Hau a tona noa i te kuaha, e noho mai nei runga i te tūru. Ka tohutohungia mai a ia kia noho ki runga i tēnei o ngā tūru. Ka noa au ki rau, tae au mea mai ki au, ko rongo ki au ki te take i tatū mai koe i taku whare, tae noa ka tūtaki ki tēnei kuia i tō koa roto. He aha katoa i tū i tō reo? Mā tā koe tēnā? Te Autakapo. I te mea ko Tama koe, me noho tūturu mai ko tai tau. Ko tāku ki a koe, e kore e pau te tau, kua tutuki tō kapa koe. Ko whitu te kaumarima ke ngā tau o te kuia nei i tēnei wā. Tētahi noho haka hirahira tērā, e rua mate. Te mate tuatahi, he moata rawa tana hakaarei au i tata. Moana tatu ki o tatu kaumatu, rakanoi ao no te ra ko araki. Ne. Hapai ano i te rima karawe i tata. Taku ruma i moe e hau. Rakau ke kua. E ka tena naha no tare mai. Ka rongo atu ai a Ihi, Koe ko Herea nei ko? Ko Herea kē, ki waho tonu o te kāti nei, tū mai. Ka tae, ka waiata mai. Poh! Ko ūna. Taitamariki tonu anō a Urua e pai ana ki te, ki te ara, moata. Ka tū mai i reira e waiata mai, ka mutu, he ata anō, he waiata anō, he ata anō, he waiata anō, he ata anō, he waiata anō. Pau te tau. Ko ngā waiata nei, ētahi waiata tūturu nā te Māori, wētahi, he mea tito noa mai ai i a ia tū mai rā. Kei te āhua anō te, pēnei ua ana i waho, he ua te kaupapa o tana waiata. Pēnei hoa ana ki au taku moe roa, koe tērā ko te kaupapa o tana waiata. Ka haere te teipu noa iho. E noho moeke ana i runga i taku tūru. Ko pātai mai i a au, Moko, kia hiahia ki māku? Kia rua anō nei, ka nui tēnā māku. Pangā atu, pangā kē atu anei e, e ono kia hiahia ki roto i te purei. Ka mea tau, Nan, he patu rawa i ahau, hei tāna, Ae, he patu e ako ki te aroha, e koe. Hei ko tāna, maumau tana whāngai i au, nā te mea, kore au mōmona ake, ka mau tonu taku tūai. Ngā kōhanga kōtiti ana waka kōrero, a Taiwaka, ka kite mai koutou i te, i te take, he tautoko hoki i waku kōrero timatanga rā. E mahi crossword ana ahau i tana kainga i te tai rā. E mea ana ngā tohutohu o te crossword nei, start in the middle and work your way outwards. Ka pātake au ki tāku karani, Pai ka rānei, me pēhea rānei te kōrero Māori i tēnei kōrero? Me pēhea tēnei kōrero ki te reo Māori? Hei tāna, me, me tīmata ki roto ka ahu e whakawaho ai. Hoi rā, ko rā kāu e whātoro ata ana ki ngā kupu teitei kē noa atu, hei kawe ana hakaro mō ngā mahi Māori noa iho i te kairangi. Tētahi rā ka tae mai te taiao anō e kui anō nō te kāinga. Ko Rewe Whākī tana ingoa. Ko Mateke rawa tau ko Mateke i a ēnei wā rawa. Te tae mai a a taku teneo a Kukrani he he haka ora, pōtae, kōrari, harakeke ki wētahi, kōrari ko Pakaruke. Mōhio nōna ki te raranga. Nō reira ngā pōtae pakaru katoa o tērā takiwā, mauria katoatia mai ana ki a ia māna hei haka ora. Nā, ka tae mai te kuia nei. You know, i, i kita au tētahi uh, pukapuka, nā Tīmoti Mānoe i, i mahi, i ngā tau ki muri.

Ko te tauira i tuhi ai ki te pepa nei, he kōrero kē mō te tangata. Ka tautohetohe anō māua ko tētahi kaiako. Hei ko tāna, pērā i te kākahu rā, tēnei kōrero i wānanaina mō te tangata motuhake. Engari ka, ka rikarika au, tērā kōrero, nā te mea, mā rānau, aku kau mātou i mua, pēnā haere ana i te rori, he kurī, kua mate koe, e takoto mai ana i te taha o te rori, ka rongo koe i a rātou mea nei i wā te kurī rā hoki. A konei aha te mea, e tika ana tērā kōrero. Ka hau mai te kuia nei, e takoto ana te pōtae nei i runga i te tēpu. Ka ngaro atu tau karani ki taka paipai ai mo ta lawa haere, haere hoki ta rawa. Ka kite te kuia nei i tenei potai pakaru ka karangaetia ki taku karani, E mara he wa te potai nei hoki. I he te rongo o taku karani, tahi ka omomo, puehu pai te ere. I riri ana. Meinga la hoki, i waku nei hoki. How dare you call me a poor thing? Ka mea atu te Kuini, He wā, he wā te pōtake ana. No, I'm saying they're poor hat. Au, ka tau te rangi māu ki taku kāne ka mea atu, Āe, tika noa he wā te pōtake. Ka hoki anō ki tana maru. He aha te patanga o te ako? iri te kupu whakamahuki i te ako i ngā kupu teitei nei. Kahore e tae ane koe e rā tū kōrero te kawe i te kainga. E noho kūare nei ahau. E ahu pēhea ana te reo i runga i te rāhui? Hei whakamutu ake, Ka pau te kotahi tau ōku ki tēnei o aku karani, kua mōhio ahau i roto i ahau kua tae ki te wā kia tūhaurongo i ōku ake waewae, tō māua oranga hoki i reira ko tana pēne ana, kaumātua. Ka wehe māua i runga i te rangi mārie. Ka haere māu kā karana rapu mahi. Ki au e rongo ki konei, ka pārā te te tae o aku matua nō taua i te kāinga. Ka mea mai ki au, kei konei tata nē nō te tahi o kuia? Kaumātua. Tatare ana ki au. Kai pērā atu wai. Ahaua tau i te kuaha o tēnei waku karani, ka mea mai ia ki au, Moko, haere mai, ahakoa horaka anō tāu e tūtaki noa i tēnei ao katoa, kore e ngaro i ahau, ko wai koe, e tangi ana ngā toto ki ngā toto. Ka whā tau o māua i noho tahi i tana whare, Aopo, aopo, pena hora kau koe kōrero Māori ana, koreke tō kōpū i kī te kai. Ahakoa he aha te mahi, ngā āhua mahi katoa, kōrero Māoringia katoangia ana. Ko tahi rūma rawa o Māui moe. Ko hau ki tēnei taha, ko ia ki tōna moenga i tērā taha. Taipauge hemano, take e toto taitamariki ke i roto i ahau. Engari i here e ahau e ia. Ko tana taonga hakahirahira rawa o ana taonga katoa ko tana digital sky. Ko taku karani nei hoki a Mikara, Tangi wai. E kai ana no taku karani pāpā ake. Ko tōna ano tupuna ko Noki Tuaru Kōwhai. He mokopuna ake tēnei na te rangatira nei, na Hongi Hika. Ko taku karani i noho tahi nei māua, i tēnei noho tahitanga, kua 75 kē ana tau. Ko ōna anō tūpuna, nā rāua kē i atawhai, tōna nei reo, e hia kē haka tupuranga te tawhiti ki muri. Nāna te kōrero ki a, a te taewa ka tuitui e hau taku pokopoko, haka nui i tēnei o aku kaumātua. Nāna te kōrero ki a au ko tana tupona tēnei heke te heke o Hongi Ika, ko rakau kē e puta ana e uri tāna. Ngā mokopuna katoa ka whānaunau mai he kōtiro naenae. Ka hōhā tana karani pāpā i tērā āhua. Ka kōingo ia ki te tai mokopuna tāne māna. Ka whānau mai taku karani, i whānau kē mai ia he kōtiro. Ka tīkina ake e te tupuna, mauria ana hei mokopuna tāne kē māna. Ka haka tupungia te mokopuna nei hei tāne. Kākahu mai. Tikanga mai. Reo mai. Mate nō taku karani. Ngā mau katoa a te tāne, koe ērā ko ana mau. Koia i riro katoa e ia ngā kōrero o te kainga. Tekau mā whā anō ana tau ko tana tūnga tuatahi hei tangatera ki runga i te marae, he aka taumanuhiri te mai, ahakoa i whānau wahine ake mai ia. Ko aka tupungi ake e ngia, i te raina anō hongi hiko, hei mokopuna tāne ia. Nā, ka noho nei māua i tana whare, ko tana taonga haka hirahira katoa, ko tana digital sky. Ā, āpiti atu hoki ko ngā rēhi hoi. Tētahi pō, ka puta mai a Helen Clark. He pitopito ngā pitopito kōrero nei. Ehara kei te ahu o Helen Clark i taua wā. Nō mua noa atu tēnei hakaahua. Ka kata taku kāne, ka mea tau, Nē, nē, ā tāu e kata ana. Ka kata koe, nē? Oai, ka kata ana, titiro. Ko Helen Clark tua whakarere tēnā. I tētahi pō, tamāmahi e wāti i ngā pikitia nei. I tētahi, ko tētahi o ngā pikitia nei, ko te Texas Chainsaw Massacre. Me me ora tona tō Kani, ka kōwariwari ngā waku taringa mo te whāki i ēnei kōrero. Kei te pai kōkua. Texas Blimmin' Chainsaw Massacre. Nā, e hāra tēnei i te tono i a koutou i te mātakitaki i te rapigite. Ahau nei nā, kore rawa e tae ahau e ratu pū i te te mātakitaki. Ka mate ka tote anu taku puku. He mōrikarika rawa. I taua pō nei, noa ana nei, poi haere mai, pikitia tēnei. O ai, ai, te Texas Chainsaw Massacre, hei ko tāna. Ana tu, nē, ne mohana rane koe. Hea, tēnei momo pikitia. O, ka kita ane. Ka hea, ka hea kia ki te kēnei, rapu mai hei mā. Kore nō koe hei kia ki te te rapu ki te. I tātai i muri mai. Haere rawa au ki te moe i tō, tō pora ko Moikehi, i tātou i muri mai. Ā, e ata pō tonu ana anō, te mate ki taku, ā, ā, kani hoki, ko taua mate rā anō, he ara moa tonu. Ka rongo au i a ia, ana takanga waewae, hīkoi kua haere mai ana ki te tā o taku moenga, e toru keu ana waewae, tahi, rua, me te tokotoko. E, ko, ko mahi ki au i taua wai rā, i taua wā rā, mahi ana au i te awatea. Nō reira, he mea nui te moe. Kua tae ake ia ki taku moenga, hamahama ana taku moenga ki tana tokotoko. Oi, ara ana koe. Tai pai au kia hakamoe pai au ana. Ngongoro ana. Oi, kua hamahama ana. Te hau ka werohia mai ia ki tana tokotoko. Ā, nē, nē, ā te mate. Ō, kua ara koe, ka pai, hei mai tāu tūneti. Te piki i te rā, Texas Chainsaw Massacre, ko wai o tātou ka haka pono, engari he pono taku kōrero. E kaiparakui ana māua, kai nā taku witupiki. Ka mea mai taku karani ki au, pai, māmā kia kore kai kite te muta te piki te rā ina pora. Tā ka mā te kore, te piki te tēnā nei, te piki te kani rā. Ka mea tau, e weri weri rā wani. Āe, ko tāna. E ai, he tinihanga noa o Ngāti Pākaka. Ko kau, take mata koe. Pērā kē tana titiro ki a Rapikitea. Nā, ko te Texas Chainsaw Massacre e kōrero Māoringia ana e te uri o Hongi Hika i roto i te reo Māori 75 nei ana tau. Ko ā mātou kōrero katoa, he pērā kē te reo. Ka mutu me taku haka pai, o koutou tupuna katoa anō kē, pērā katoa anō. Te reo tapu, he wā anō, he wāhi anō. Ko te mate kē, nā, ko haka rōpu pāpopoto haere au aku kōrero i a Nana. Ko te tūmanako, ko ēnei haka puakitanga hei tautoko i te kaupapa i mauria mai nei ahau mō te reo taungaoko nei. Ko te mate kē, hoi nō te reo e mau ana i a tātou i roto i te kura, e, hei tuku iho mā tātou ki ā tātou tamariki, ko te, ko te reo teitei kē nei, e rangi ki taku hakaro, kāore kē tērā reo e tino tau ana, mō te kawe i ngā mahi Māori noa iho, i waenganui i a tātou whānau, i te kāinga. Tēnā pea e riro pērā kē te ako i te reo nei, nā ko tāku i kī rā, ko ngā kaihautū i te reo i te tekau tau kua pahuri nei, I ahu kē mai i te whare wānanga. Tēnā pea ko ngā kāinga i haere mai rātou, e ora noa atu ana te reo kaipaipai reira, kāore āwangawanga. Ka titiro rātou, ā, kei hea ngā mate o te reo, o, tauparapara, karakia. Ko ēnei kōrero kē e ngaro haere ana, me tiaki kē ko wēnei, ka mahue kē ko te reo kaipaipai nei. Engari, mō te titiro iho, He aha te momo reo mō te nuinga o ā tātou kōrero? I tēnā mineti, i tēnā mineti, i tēnā mineti, ka pō te ao. He kōrero kai paipa noi wana. Nā, ko taku wero nei ki a koutou, te Na te hunga arahi i te reo anga tau kei te heke mai, mehemea kahore e hakawhiwhia ana nga haka tuporanga kei te heke mai ki taua reo, ko reo tapu katoa nga korero katoa i te kainga. He aha te patanga? Ma koutou anō korero mai ki a au, mena e hakahea ana koutou i aku hakaaro, he aha te patanga o te ako i te whakamahuki? Kāore noa i mau tika nō te tikanga o te whakamārama. Me titiro tātou ki te whakamārama nei, ānene kua hakatohunga au i a au nā, kei te pai. Ā, te whakamārama nei, ko te, te āhua o te ako i ēnei wā, ka titiro te tangata ki te kupu i roto i te pōpoka, whakamārama, ānei te kupu, whakamārama, ānei tōna tikanga. He aha te tikanga o te whakamārama ki te reo Pākehā? Enlighten, nē? Whakamārama. Nā, hoi rā anō te mau o taua kupu i a rātou, he titiro pukapuka ake. Erangi i tēnei kupu te, te, te haka marama, kāore i taka noa mai i te rangi. Ko te marama, ko te marama o te rā e whiti nei, i marama ai te ao, i pai ai tō kite, pēhea ana te takoto o te whenua, ngā kokoru katoa, ngā kokoru katoa, tēnā kokoru, tēnā kokoru, tēnā kokoru. Koia i mea ai o tātou tupuna, ā, ina mōhio taku hinengaro ki tētahi mea, kua kitea katoa te ōna kokorukatanga katoa, he mārama tērā. Nā, kua mau. Horekau tātou wetewete pērā nei i wā tātou kupu, hei ako atu.

mō te, mō te mau kē o te reo nei, o, o ngā kōrero pēnei i wana tamariki, te hōhonutanga o te mea, o te mea, o te mea. Ngā hōhonutanga katoa, māmā noa, ko mau katoa i ngā tamariki nei. Kōrero ana mō te hōhonutanga o te moana, mō te hōhonutanga o te reo Māori. Abstract notions, e kōrero tēnei. Engari, kua riro mārika rānei i a rātou, te tikanga mārika o te kupu hōhonu nei, tāu ka tohutohu atu ki taku kei te pai, kei au tō rongoa. Ka hoki koe ki te kura apopo, tono atu o, o akonga. A, a te rā i muri atu, me mau hāwara mai ki te kura. Mauria mai, tēnā ākonga, tēnā ākonga. Tāna hāwau. Tono rātou ki waho, keri poka ai ki ā rātou hāwau, kia ono pūtu kē te hohonu. Hei ko tāku, otirā wā ki tērā mahi, kua riro ā-tinana kē mai te tikanga o te kupu nei, te hohonu. Ngā hohonutanga katoa i muri ake, ā, he hanga noa iho. Hei kōtana, nō reira ki au nei, koe tēnei ko tētahi o ngā mate e puta ana, hāunga i runga i te pouaka hakaata engari huri noa. E huri kōaro hoki ana te reo nei. Ka haere au ki ngā kāinga o waku hoa e ako ana i te reo, ko ngā kupu teitei katoa me te reo tapu nei, kore e haerengia ana e rātou. Engari mō tō rātou mōhio ki te kōrero mai i roto i te reo Māori, ngaoko ana te tau, kore kia oti. Nā, ko riro mai taku tohu ahu, aho, aho, aho, ahorangi ina nei. I te mea ko Pourepo Taihaoa ahau e kauhau ana, me homai noa mai taku tohu. Nā, āe, he kōrero. I mauria mai e ahau, ka, ka mutu ake taku kōrero ki tēnei, nā, i muri atu pēnā e pātai wā koutou, tukuna mai. Ko tāku karani mīkara tēnei, e toru, e rua, e toru pea meneti te roa o tēnei kōrero. He maha wana kōrero i hopukina e ahau, i mua atu i tana matenga. E, ana kōrero nei, Ae, kua whitu tekau ma, ma ono kepe wana tau. E kōrero mai ana mō te whare pikitia tuatahi i tū ki Kaikohe i tōna nohinohitanga. Nā.

mō ngā koroke e kakehoehoe ana i roto i te pikitia nei. Kōrero ana ia, tae ka oma mai ngā koroke nei, e puhipuhi ana, he pikitia kaupoi kē hoki, nē. Ka haere mai i runga i ō rātou hōiho, e puhipuhi ana,
tae au ka tuku ki raro, I got there. Tae ka haere ake i raro i ngā tūru, right up, nā Tāreo i hopu mai i muri, a Tāre nei e whaea tēnei ki ahau, a Tāre Nikora, nā Tāreo i hopu mai i muri. Tāre Nikora.
Tāre Nikora. E! E karanga ana taku karangitanga. Hopukina mai taku mokopuna e haere atu na. Ka karanga taku tupuna, hopukina mai taku mokopuna e haere atu na.

Ko rakau kē te pikitia rā taka mai ana ki waho nei. Nā te ngāwari o tērā reo. Eh? The, the movie, the, the things you see on the film aren't going to fall out of the movie. Ko rakau kē ngā pikitia rā ko te taka mai ki waho nei. Nā, ka tau taku totohe ki kona. Kia ora tātou. E mihi ana ki a koe Kew mō ō whakaaro. Kei te whakaae ki ō whakaaro nā te mea he reo mō te whaikōrero, he reo anō mō te kāinga, he reo anō mō te kāuta, engari ko te raruraru me pēhē te whakaako i taua momo reo i roto i ngā kura. nā te mea ko tēnā te reo o te kāinga nē. I a au e tuhituhi ana i aku pukapuka, i te whakaaro pēnā au ki a koe, i ō whakaaro, nā te mea ka tae mai te wā ki te tuhituhi i te wāhanga mō te tunu kai, Kātahi ka mōhio kāore i a au ngā kupu e tika ana mō tēnā momo mahi nei. Ērā momo kaupapa, ā, nā reira e tino whakaae ana ki ō, i ō, ki ō kōrero, ā, tērā pea me anga atu ngā kaiwhakaako ki taua momo, momo reo, ā. Ko Te Panekiretanga o te Reo he kaupapa anō tō tēnā, ā, kei te whakaako a Tīmoti mā i te reo mō ngā whaikōrero mō te karanga mō ērā momo kaupapa. Engari e tika ana tō kōrero me me anga tātou katoa ki te reo o ngā tamariki, ā, i te reo o ngā whānau, i te reo o te kāuta me ērā momo momo reo. Nā reira, he pai tō whakaaro ki te whakaoho i ō mātou wairua ki taua momo reo, nā reira e mihi ana ki a koe. Kāore aku pātai, atu i te, i te pātai me pēhea te whakaako ki ngā, ki ngā mea e hiahia ana ki te reo. Tērā pea kei te whakaaro a Julie rā, ki te tino pirangi tātou katoa ki taua momo reo me te me te mōhio kāore i tino mau i taua momo reo i roto i ngā whare wānanga. Tērā pia e whakaaro au mō te, mō te momo whakaako.
Kua hanga raru ki hoki nga kura i te mea ko nga kaiako nga kura nei, i ahu ke moe hoki i taua ao la nei, he reo tuarua ake na te kura ke latou i moe ai ki te korero Maori. Ko tetahi tikanga e kitea ahau hei taku e whai take ana, te kura kei rera taku tamaiti matamua, a ko nga kaiako katoa kahore o ratu reo e Kāore tō rātou reo e toitū ana. Me pērā pea te kōrero, kāore e toitū ana. Hoi, kua whakanohongia atu hoki te tai kaumātua ki te taha o tēnā kaiako, tēnā kaiako, tēnā kaiako. Nā, ko aua kaumātua nei e whāngai ana ngā tamariki i taua reo e, e kōrero nei tāua. Ki au nei, koe tērā ko te tahi tikau. Ko tētahi raruraru o ngā kura nei, Nau aku tamariki ki au i hanga kite ai i i nga tikanga whakahaere i nga kura nei e i hoa e John ko tetahi o nga mate ki au nei me haka watea me ata haka watea tena kaiako tena kaiako ko tahi haora i ia ra haka watea ngia mai i te taha o nga tamariki haka piringia atu ki te taha o tetahi tangata toitu pakari te reo. Motuhake te mahi i taua hāora katoa. He whakawhitiwhiti kōrero mauri o Tūturau. E tika ana kei reira anō ērā tātai, kōrero atu nei he kaumātua, ko Oti Rākana hoki te taha o rātou. Erangi i te warea kē ki te mahi tiaki tamariki. He rerekē te kōrero tahi ki te tangata pakari i te reo mō te kotahi miniti, tēnā i te kōrero tahi ki a ia mō te kotahi hāora, nē. Ki au nei, e, e kāorau e, e moe ana he aha te tahu o te māturanga, tē pau ai i ētahi tikanga pērā, hei hiki, hei aka pakari ake te reo e kī nei tāua e ngaro nei. Ka, ka toru, ki au nei ko te pau nui katoa tēnei i tēnei wā. A tōna wā ko te tūmanako, ko te whānau kē te pau nui. I tēnei wā ki au nei ko te pau nui o te reo Māori, ko te pouaka hakaata. Nā te mea kei waho ake i te karaehe, me huri te tangata ki hea, e rongo ai ana taringa i te reo. Ki taku mōhio, kotahi anō huarahi, e rua kē pea, ko te reo irirangi, pouaka hakaata. Engari ko te pouaka hakaata kei, ano, pouaka hakaata, reo irirangi, he tuakana i teina, i roto i ōku hakaaro. Engari, ko te pouaka hakaata kē te tuakana mō te tuku i te reo. E nui atu nō te moni, ā, nō te aha anō, nō te aha anō, nō te aha anō. Ko tētahi mahi nui mā te pouaka a Carter ki au nei, he whakatū anō i taua reo o ngā wawe. Ko te mate, ko e tēnā ko tēnā, ā, e runga tonu i to kōrero, te panekeretanga, te mate, mate, mate. Engari ko ngā tāngata haka haere i aua teihana, kōrero rānei runga i aua teihana, e ahu mai ana i reira. Nā, ka hoki a ano taku koroa, kahore waku haka he, i tērā reo, he reo ātahu rawa atu tērā. Ehara i te mea me pei tērā reo ki te taha, engari me rapu kē tātou me pēhea e hau mai e ana a te reo koroa nei e ngaro ana. Nā, i tēnei wā ki taku mātakitaki atu, tata ana te katoa o te reo Māori, huri atu, huri mai, i runga i te pouaka hakaata, ko aua kupu teitei rānō, ko taua reo Hanga tapu ke ne, ki taku hakarongo atu. E, e, e, me, e kore au e kaha ki te koromo e tahe tuiwi, engari ka kore au, e kaha nau ki te koromo tōku iwi ake, i te hakatupuranga, i ōku tūpuna, mai i tata tōrengi noa ta rā. Kahore he kōrero tapu. Hei hakautu rapu kau ake i tētahi hakautu ki tō pātai, ko te kura ka tahi, ko te pouaka hakaata nei ka rua. Tēnā pea, ko te taumata e whāia ana e Tīmoti mā, ko te teiteitanga o te reo. E pai ana rātou, nā te mea i haere mai rātou i te ao, e toitū te reo. Kāore te reo kaiparaoa nei e mate ana i ō rātou ake kāinga. Nē, tētahi hoki, tētahi mate hoki o te hau ki te whare wānanga i taku titiro, te whare wānanga he tikanga Pākehā kē. Kore anō mō te whare wānanga Pākehā. E tirohia ana koe, e, e pēhea ana tō haka piki i a koe anō. E, e, e, e pēhea ana tō haka, ā, e pēhea ana tō kukume roa atu. i ngā mahi e akona nei e koe. Kē ai te karanga he whare wānanga. Tēnā pea wētahi taima whenua i runga i te i te hakaaro pērā, ko rapa kē te titiro, ko hakamau kē te titiro ki, ki runga rawa. Engari ko taku wero ki a Timoti mā ēnei, tena, e kāore au moha nā te mea horekau e tae ana ki wera kura. Engari mehemea e pēnei ana i tāku e hakaaro nei, E, e pai ana te reo o runga, ko te reo hamuhamu kai nei, ā, e, e ngoikore ana. Kāore raine e tika ana, he mea pai anō mō te haka pakari i tō rātou reo, he mea pai anō, e, ka, ā, Pau nei, e hia ke ra i aua kura, aopo, aopo, aopo, he whangai i nga akonga ki nga korero teitei nei. Kia, ah, kopakopakotia mai etahi taima i roto i, i, i aua akoranga hei haka pumau i te reo Kaiparao. E, a ka ronga ueta he mana e akona ana na, ko nga kiwa nei. Kia nei te kiwa ehara i te reo kaiparao. Mehemea hoera no to to mohiotanga ko te reo tapu me te reo kiwaha. Ko tetahi wahi tino nui tonu o te reo Maori hei kawe i o Hakaro i roto i nga mahi noa hui ia ra, Ka hapa tonu koe i aua kōrero. Tēnā pēr, tū kotahi ana hau i runga i waku hakaaro, nā te mea, e moha ana au te, te hunga kōrero Māori i tēnei rā, ko anga pērā kē te titiro, e hiahia ana ki te piki ki ngā taumata. O kia hau nei, ko te taumata o te roa, kei raro kē nei ano. Kua huri, kua haro kē. Ā, me pēnei, nā te Pākehā tēnei kōrero, he kīngi nei tā te Pākehā, e pōhē ana e kākau ōna. The emperor's got no clothes. Taku ara me me tāwai rawa te, te wairu aku koro e hara kē tērā i te, i taku hihia. Engari, a, kono e aroha rā. Me, e kita nō hoki au ko te oranga o to tātou reo, ahu atu nei, ke roto kē o, i a tātou tamariki. Ka pehe rātou me me kāore e taea ana rātou, kua, ngā, ngā mahi noa iho o te kāinga, te kauri. i roto i te reo. Ko rapurapu kē tātou, oh, ka, ka tino raru koe mehemea hono ngā kupu e mohe ana koe, ko te whakamahuki, ko te aha noa, ko te aha noa, ko te aha noa. Wērā kupu, he kupu hakaaro kē, ehara i te kupu kikokiko nei. I korero ai mō te ūkui tau, mō te taungaongo, mō te aha noa, mō te aha noa. Pēnei te whara nei, ēnei au i ēnei rā, he whara katoa ngā, ngā, ngā aituā katoa ka pā ki tō tinana, he whara katoa. He whara katoa. Ka kōrero ake wā ko tamariki, He aha, he aha te mate huhuti ana? Kore rātou mārama he ato kōrero. Kei hea te huhuti? Kei hea te tanoi? E hia ke momo whara, nē, a te Māori? Te ngau. Ki te pāka, aik. E aik ana tō, taku, taku ringa, he ngau kē tērā ki te Māori. E ngaro ana i roto i ngā hakakoakoa ngā kura nei. Ako tuatahi kē ana koe i ngā kōrero ngā rangi tūhāhā, ka ache mai tō ringa, kore kē taea koe i te kī mai ki a au e ngau ana. Ka takuru hutupaoro koe, ka ruto koe ki rau, ka tanoi tō pokowhiwhi, o he whara kē tērā. O pai ana anō te whara e tika ana, engari e tika koe ake ko te tanoi ki taku mōhio. Taku aro, ko Haka Puta Moe au e ana nei, engari he tautoko katoa e taku, uh, taku kaupapa kia e ai taku hei ringa. Kia ora. Kia ora, i kōrero anō koe konei, haka tika i a koe.
Kia hatia, kia ora mai anō tātou katoa. Um, hai tautoko ngā mihi, ko mihia, e Buri Māra ki a koe, taku tuakana. Mauna kōrero kua tākohatia e koe, ki a mātou hoi anō, ki a mātou katoa e whakarongo mai ana, e titiro mai ana. E pā ana ki tēnei mea, te tou ngāko o te reo, te kaiparāoa o te reo. E tika ana, ko ahau e tipu haere, e tipu ake ana i roto i tāna kimi kāore nei, ā, torutoru noa iho te wā, ā, i kōrero tahi au i ōku kaumātua i roto i te reo, te nuinga o te wā, ā, te reo, ā, Ingarangi. Hoi anō, ka aroha ki a mātou, ā, ngā tamariki mokopuna nōreira e tika ana kei roto i ngā tamariki mokopuna tipu haere ana i roto i te hārakaraka o tēnei ao matatini nei, ahakoa tāmiki makaurau mai, ahakoa kaikohe mai, ahakoa kiko, kiko mai. Te reo o te kāinga, te mea nui. Ā, nō reira i runga i tērā, āe, ka waimarie koe, otirā ngā, ngā tāngata katoa, ā, e mahi ana i roto i ērā mahi ki roto i te kānga, te reo o te kānga. Me te uru pounamu e rere haere ana ki roto i tōku hinengaro, otirā ngā hinengaro o tēnā, o tēnā, o mātou, me pēhea tērā e whakauru mai nei i roto i te whare wānga nei. Hoi anō ko tāku e whakautu atu ai, kāre taea He reo o te whare wānanga, ko tērā te kaupapa o te whare wānanga, atu i ngā, i ngā whare wānanga pērā i Awanuiārangi me, me, me Ngāti Raukawa. Ā, ko ngā whare wānanga, ā, auraki me kī, kāre taea. Ko tērā te tino motuhake o te reo o te kāinga, te hoki atu ki tō ake kāinga, ako atu ai, hongihongi ai, rangahau ai, mirimiri ai, kuki, tunu, hiika mai, ērā, ko tērā te mea katoa. Ā, kāre tā i te pērā ki roto i te whare wānanga. Uh, ah, hoeno i tika ana tauna kōrero. Uh, ka waimari ahau ka reo noa a, a Timoti kia pōwhiri mai ki au kia haere ki te panekiretanga. Uh, mō taku haere ki roto i tō huarahi, te whai pihau i a koe, tēnei reo o te kāinga. Nō reira, um, kei a koe taku nama wāe hoa, te, te kōrero tahi mai mo te kotahi haora, ko ahau kei, kei o reke reke e āta whakarongo mai anu. Nō reira, ko tērā taku wero, taku pōwhiri atu ki a koe, ā, hoi anō, ki ahau, kāo, ki a tātou katoa. Ā, nō reira, ngā mihi nui ki a koe. Ā, ngā mihi nui ki a koe, Raimona, ā, otirā koutou katoa o, o Kura Productions, ehara i te mea, ā, he toa takitahi, hoi anō, nā koutou i tēnei kaupapa, ā, i kōkiri, i poipoi, i roto i ō koutou hōtaka o, ā, o Kura Productions, ā, Nā whai anō tēnei tō koutou kai, kaihautū, tō koutou kaiwhakahaere e, e mau pūmau ana ki tēnei mea te mita o te kāinga. Nō reira ngā mihi nui ki a, ki a kōrua, Karen, otirā koutou katoa. Ā, me koutou o te Ipukarea, ā, nā koutou anō tēnei kaupapa i whāki atu ki te ao, i poipoi, i kōkiri, nō reira ngā mihi nui ki a koe, Muri Māra, koroua tahi ki a koe, Tan, ā, ā, e kore te, te mihi te puna mihi e mimiti e Kekaro. Ā, otirā ki a tātou katoa, ā, kua tae mai nei ki te taunaki i te kaupapa nei, nā mihi nui ki tēnā, ki tēnā o koutou huri noa. I tika ana, ā, māku e whakatepe te kōrero nei i te kaupapa nei i runga anō i te karakia, nō reira kia karakia tātou. Ā, ki te ingoa te Matua Tamaiti me te Wairua Tapu, Āmene. E te Ariki, e te Atua Kaha Rawa, ko koe te ihi, te wehi, te tapu, ko koe te mātāpua nō ngā mea tapu katoa, Āmene. Manaakitia mai mātou i tēnei wā. Manaakitia mai ō mātou whānau, ērā e mauiui ana, e rawakore ana, e pani ana. Uhia mai te tomo i Rangiata whai kia ringa ki tēnā, ki tēnā o mātou, hei āwhina, hei tohutohu i a mātou. Tūturu whakamaua kia tīna, haumie, hui e, tāiki e. Kia ora.